Әмма ба. Барша мактау хәмд сәнәләребез галәмнәрнең Раббысы, хуҗасы булган, ул гына гыйбадәткә лаеклы, мәгъбуд бил хак булган зат Раббыбыз Аллаһ субханаху ва таалагә булсын. Һәм дә безнең сәлам шәрифләребез һәм дә барча салаватларыбыз аның хак булган илчесе, ахыргы пәйгамбәре Мухәммәд Мостафа салләллаһу алейһи вә сәлләмгә булсын. Раббыбыз Аллаһ субхана ва тәгалә шушы көннәребезне мөбарәк көннәрдән кылып, шушы кышларны Раббыбыз Аллаһ субхана ва тәгалә хәерле, мөбарәк кышлардан кылсын иншааллаһ. Аллаһ субхана ва тәгалә безне шушы дөньяда бар итте. Һәм Адәм балаларына Раббыбыз Аллаһ Субхана ва Тәала шундый сурәт, ә шушындый рәвеш бирде. Аллаһ Субхана ва Тәала безне шушы дөньяга бар иткәч, болай гына калдырмаган, бәлки безгә ризык биргән, нигъмәтләр биргән. Безнең өчен Раббыбыз Аллаһ Субхана ва Тәала галәмдә булган барча нәрсәне дә халык кылган. Алай гына да түгел, Раббыбыз Аллаһ Субхана ва Тәгалә барча галәмнәрне, без күрә торган һәм без күрми торган галәмнәрне бар итүче, тәрбияләп торучы бөек һәм олы булган зат. Һәм Раббыбыз Аллаһ Субхана ва Тәгалә адәм балаларын тикмәгә генә, кызык өчен генә, уйнап кына шушы дөньяга бар итмәгән. Ә бәлки зур һәм олуг мулган максат белән Раббыбыз Аллаһ Субхану ва Тәгалә безне шушы дөньяга ярата. Һәм шуңа күрә һәрбер адәм баласы уйланырга һәм фикерләргә тиеш. Ни өчен ул шушы дөньяга килгән? Ни өчен шушы галәм бар? Әйе. Ни өчен шушы галәмдә булган менә шушындый хәрәкәтләр бар? Ни өчен боларның бөтенесе? Ни өчен без яшибез? Безнең тормышыбызның максаты нәрсәдә? Һәр бер кеше уйланырга тиеш. Әйдә кем шушы нәрсә турында уйлана башлый икән, фикерли башлый икән, теләсә нинди китапларны актармасын. Ә бәлки аның Раббысы, аның хуҗасы, аны тәрбиячесе булган Раббысы Алла Субхана ва Тәләнең сүзләренә, китабына күз салсын һәм колак салсын. Алла Субхана ва Тәлә үзенең китабында Коръәни Кәримдә ни өчен әдәм балаларын яратканлыгы хакында, бар иткәнлеге хакында ачыктан-ачык бәян итә. Аның өчен әллә нинди китапларны да укыйсы, эзлисе түгел икән. Әллә кайларга барасы да түгел икән, ә бәлки каршыңда торган шушы китапны, Алла субхана ва тәгаләнең сүзләрен укыйсы һәм шунда адәм баласы ни өчен шушы дөньяга бар ителгәнен аңлый. Ни өчен шушы галәм бар ителгәнлеген аңлый башлый. Чөнки аның хуҗасы Раббысы аны болай гына калдырмаган. Аны кызык өчен бар итмәгән.

Без сезне болай гына кызык өчен, уен өчен генә бар иттек дип, һәм сез уйлыйсызмыни, сез миңа кире әйләнеп кайтмаячакбыз дип уйлыйсызмыни дип Раббыбыз Алла Субхану ва Тәала Коръәни Кәримдә бәян итә. Яни әгәр дә адәм баласының шушы дөньяда яшәвенең максаты Ашап, эчеп, күңел ачып, көннәрдән бер көнне шушы дөньяны калдырып, тузанга әйләнү генә була икән, моның бер нинди мәгънәсе дә булмый. Моның бер нинди мәгънәсе дә булмый. Хайваннар шуның өчен яратылган. Хайваннар шулай үлә дә, туфракка әйләнә дә, бетте китте. Әмма дә ләкин Адәм балалары акыл булган, әйе, затлар дип әйтик. Акыл ияләре, адәм балалары, алар кызык өчен генә, уен өчен генә бар ителмәгәннәр. Һәм алай гына да түгел, Аллаһ субхану ва тәлә ва аннакум илайна ла турҗагун дип уйлыйсызмы диде. Ягъни сез миңа кире әйләнеп кайтмаячакбыз Кайтмаячакмын дип уйлыйсызмыни дип, Раббыбыз Алла Субхана ва Тәала Коръәни Кәримдә әйтә. Әгәр дә адәм баласы юк, үлдем дә беттем дип кенә уйлый икән, димәк, ул ялгыш юлдан бара. Ул тормышының максатын аңламаган. Ул ни өчен шушы дөньяда яшәү яшәгәнлеген аңламаган. Һәм Алла Субхана ва Тәала китабында Зәрият сүрәсенең 56 нчы аятында адәм балаларының ни өчен яратылганлыгы хакында Ачыктан-ачык бәян итеп, "Ва ма халактул җинна вал инса илля лиябудун" Мин җиннәрне һәм кешеләрне бары тик миңа гына гыйбадәт кылсыннар өчен халык кылдым, барлыкка китердем, яраттым дип Раббыбыз Аллаһ субхана ва тәала бәян итә. Димәк, хөрмәтле җәмәгать, безнең җавабыбыз шушы сорауга. Ни өчен без шушы дөньяга килгәнбез? Ни өчен без шушы дөньяга бар ителгәнбез? Ул Раббыбыз Аллаһ Сүбхәнәһү вә Тәгаләгә гыйбадәт кылу. Нинди генә кеше булсаң да син. Син Раббың Аллаһ Тәгаләгә гыйбадәт кылырга тиешсең. Димәк, безнең шушы дөньяда булган максатыбыз дөнья зиннәтләре артыннан куу да түгел, байлык артыннан куу да түгел, хатын-кызлар артыннан да куу да түгел, үзебезнең шәһвәтләребез артыннан да куу түгел. Безнең шушы дөньяда булган максатыбыз билгеле бер зур-зур дәрәҗәләргә ирешү дә түгел, ә бәлки иң беренче очракта ул Раббың Алла субхана ва тәгаләгә гыйбадәт кылу, Алла субхана ва тәгаләне олуглау, Алла субхана ва тәгаләне бөекләү һәм Раббың Алла субхана ва тәгаләне бер дип тану. Менә безнең максатыбыз. Һәм менә шул максат аша Раббысы Алла Субхану ва Тәгалә мөмин мусульманнарга юл ача, әй, шушы дөньяңда да син кәсеп кыл ди, әй, шушы дөньяңны да син алып бар, һәм ахирәтеңне дә онытма. Яни кешегә шушы дөньяда да урын бар. Алла Тәгалә әйтә, без сезгә шушы дөньяны бар иттек, дөнья нигъмәтләрен кулланыгыз ди. Әй, әмма ләкин кулланган вакытта да без Моның гыйбадәт икәнлеген һәм Аллаһ Тәгалә ничек, ни рәвешле кушкан, рөхсәт иткән, менә шуларга таянып без үзебезнең дөньябызны да алып барабыз. Һәм менә шушы да гыйбадәт була. Һәм дә инде Аллаһ Субхану ва Тәгалә каршында иң зур гыйбадәт, иң бөек гыйбадәт, иң олуг гыйбадәт ул Раббыбыз Аллаһ Субхану ва Тәгаләне берләү. Аны бер дип тану. Бу иң зур гыйбадәт җәмәгать. Аллаһ субхана ва тәгалә бер дип тану, Раббыбызны бер илаһ иттереп, әйе, бер илаһ дип тану, бу Аллаһ субхана ва тәгалә каршында иң зур гыйбадәт булып санала. Шуңа күрә ислам баганасының иң беренче баганасы да шәһадәт кәлимәсе.

Һәм менә шушы сүз белән адәм балалары ислам диненә керә. Яни шушыны сүзне әйткәннән соң кеше мусульман була. Һәм мусульман булгач, мөмин булган кешенең иң зур хыялларының берсе ул менә шушы сүзләр белән ахирәткә күчү. Чөнки шушы сүз белән кеше исламга керсә, һәм ахыргы сүзе шушы сүз булса, ул Җәннәт әһеленнән була дип пәйгамбәрбез саллаллаһу алейһи ва саллям үзенең хәдисләрендә бәян итә. Кемнең ахыргы сүзе ла илаһа иллаллаһ була икән, аның җәзасы бары тик җәннәт кенә диде. Башка хәдисләрдә аңа җәһәннәм уты харам булыр диде. Яни бу һәрбер мөмин мусламанның нияте, хыялы дип әйтик. Һәм инде Аллаһ субхану ва тааля барчаларыбызга да Ахыргы сулышларыбызда нәкъ менә шушы сүзләрне әйтеп, дөнья белән хушлашырга насыйп итсен. Чөнки бу Аллаһ Тәгалә каршында иң зур, иң бөек гыйбадәт җәмәгать. Һәм бөтен пәйгамбәр, бөтен илче нәкъ менә шушы сүз белән килде. Бөтен пәйгамбәр, бөтен илче ла илаһа иллаллаһ дип шушы сүзгә чакырдылар. Әй каумым, әй милләттәшләрем дип Һәр бер пигамбәр килә иде, сез Аллаһы Тәгаләдән башка нәрсәгә гыйбадәт кылмагыз, аларга табынмагыз, бары тик бер Аллаһны гына илаһ иттереп таныгыз, бары тик аңа гына гыйбадәт кылыгыз, аны тыңлагыз, аңа буйсыныгыз, аңа карышмагыз дип һәр бер пигамбәр, һәр бер илче шушы сүз белән килә иде. Һәм бу Аллаһ Субхану ва Тәгалә каршында иң зур ваҗиб ул Раббыбыз Аллаһ Тәгаләне бер дип тану. Һәм Аллаһ Субхану ва Тәала каршында иң зур гөнаһ ул нәкъ менә Аллаһ Тәгаләгә тиңдәш кылу, ширк кылу, ширк кылу. Аллаһ Тәала каршында иң зур гөнаһ. Яни Аллаһ Тәгалә белән бер рәттән тагын башка нәрсәгә син гыйбадәт кыласың икән, тагын берәр нәрсәне син олуглыйсың икән, илаһ дип табасың икән, илаһ дип таныйсың икән, бу Аллаһ Субхану ва Тәгалә каршында иң зур гөнаһ булып санала. Шуңа күрә инде һәрбер мөэмин мөселман шушы сүзләрне белергә тиеш, шушы сүзләрне аңларга тиеш, шушы сүзләр белән яшәргә тиеш, үзләренең үзенең гамәлләрен дә шушы сүзләргә туры китереп, муафик кылып, дөньясын алып барырга тиеш. Һәм дә инде Бу сүзләрнең мәгънәсе дә Аллаһ Тәгаләдән башка гыйбадәткә лаеклы булган һичбер илаһ юк дигәнне аңлата. Ягъни ул гына гыйбадәткә лаеклы. Нинди гыйбадәт төрләре бар? барысына да бердән бер булган Раббыбыз Аллаһ субхану ва тааля лаеклы. Башка нәрсәләр гыйбадәт кылынырга лаеклы түгел. Һәм кем дә кем берәр төр гыйбадәтне Аллаһ таалядан башка башка нәрсәгә юнәлтә икән, Димәк, ул иң зур гөнаһны эшли. Иң зур хата белән хаталана, иң зур ялгышлык кына. Чөнки башка нәрсәләр гыйбадәткә лаеклы түгел. Гыйбадәткә лаеклы бердәнбер булган Илаһыбыз, безнең Раббыбыз, тәрбиячебез, безгә нигъмәтләр бирүче, безгә ярдәм итүче, булышучы, җәннәт һәм җәһәннәмне бар итүче Раббыбыз Аллаһ субхану ва тааля.

Әгәр дә сезнең йортыгыз каршында бер елга бу агып үтә икән, бер елга бар икән, һәм сез шушы елгага көненә 5 тапкыр кереп юынып чыгасыз икән, сезнең тәнегездә берәр пычрак, тузан әсәре калырмы дигәч, сахабалар, "Эй Расулуллах, әлбәттә калмас. Яни 5 тапкыр юынсаң, синең тәндә бернинди, безнең тәнебездә бернинди тузан әсәре дә, пычрак әсәре дә калмаячак." Шунда пәйгамбәрбез саллаллаһу алейһи ва саллям әйтә, "Менә көненә 5 вакыт намаз уку, Адәм баланың гөнаһларын менә шулай юа икән. Әгәр дә алар зур гөнаһлардан тыелсалар, зур гөнаһлардан тыелмый икән, ул гөнаһлар кичерелми. Чөнки зур гөнаһ бары тик тәүбә аша гына кичерелә. Шулай ук менә шу ислам баганаларының Безнең биш баганадан тора, менә шулар Аллаһ Тәгалә каршында иң зур, иң бөек булган гамәлләр. Ул Рамазан аенда ураза тоту, Зәкәт садакасын бирү, булдыра аласың икән, хаҗ кылу, менә шушы Аллаһ Тәгалә каршында иң зур булган гыйбадәтләр. Шулай Аллаһ Субхану ва Тәгалә безгә адәм балаларына менә шушы җәмгыятьтә тигезлек, төзеклек, дөреслек булсын өчен кешеләр арасындагы мөнәсәбәтләрне дә әмер итә, дөрес иттереп алыр, алыр, алып барырга. Һәм кешеләр арасында иң зур мөнәсәбәтебез безнең Әлбәттә, пәйгамбәрбез саллаллаһу алейһи вә сәлләмнән соң ул әти-әниләребезгә карата. Әти-әниләребезгә уф дип тә әйтмәгез диде. Әти-әнине тыңлау, хәтта алар имансыз, мөшрик, кәфир булсалар да без әти-әниләребезне хөрмәт итәргә тиешбез, яратырга тиешбез. Ләкин гөнаһлы эшләрдә аларга буйсынмаска тиешбез. Әмма дә ләкин аларга шушы дөньяда бөтен яхшылыкны кылырга тиешбез, хәтта алар имансыз булсалар да. Әгәр дә инде алар иманлы була икән, бу очракта инде без әти-әниләребезне Тегене ничек әйтмешли, кулда гына күтәреп йөрергә тиешбез. Яни шуның хәтле аларның хөрмәте зур. Шулай ук ир белән хатын-кыз арасында булган мөгамәлә, ир үзенең хатынына карата булган хакларын кайтарырга тиеш. Хатын-кыз үзенең иренә булган хакларын кайтарырга тиеш. Һәм дә күршеләреңә, кунакларга, болар бөтенесе, эштә икән син, эштәге кешеләргә, укуда икән син, укудагы кешеләргә, менә бөтен җәмгыять өстендә булган мөнәсәбәтләрне дә Раббыбыз Аллаһ Субхана ва Тәгалә әмер итеп куйды. Һәм бу да гыйбадәт. Бу да Аллаһ Субхана ва Тәгаләгә гыйбадәт кылу. Шуңа күрә хөрмәтле җәмәгать, ул гыйбадәт кылу дигән сүз астында Аллаһ Тәгалә безне шушы дөньяга бар иткән гыйбадәт кылыр өчен. Ләкин гыйбадәт кылу ул мәчеттә яту гына дигән сүз түгел. Ә гыйбадәт кылу ул үзеңнең тормышыңны Аллаһ субхана ва тәала кушканча алып бару. Һәм кайбер кешеләр хаталанырга мөмкин. Әйе, мин бит башкаларга начарлык эшләмим, димәк мин гыйбадәт кылам дип. Әйе, син бер яктан гыйбадәт кылсаң, ә икенче яктан бит син Раббыңа буйсынмыйсың. Аллаһ тәала кушкан нәрсәләрне эшләмисең. Аллаһ тыйган нәрсәләрдән тыелмыйсың. Димәк, син бу яктан кимчелек кыласың. Шулай ук әгәр дә кеше, мисал өчен, фарызларны үти икән, ләкин кешеләр арасында мөгамәләсе начар икән, әйе, ул фарызларны укый, үти, ләкин икенче булган фарызларны, әйе, әти-әнисенә, мисал өчен, игелек күрсәтү, туганнарына яхшылык эшләү, туганчылык җепселләрен ныгыту, күршеләренә, кунакларына карата ихтирамлы булу һәм башка менә шул нәрсәләрне үтәми икән, димәк, бу да зур кимчелек. Димәк, хөрмәтле җәмәгать, Аллаһ субхана ва тәгалә безне шушы дөньяга яраткан гыйбадәт кылыр өчен һәм гыйбадәт Дигән сүзнең, шушы, шушы терминның дип әйтик, мәгънәсе бик киң. Ул Аллаһ Тәгаләнең әмерләрен үтәү, ул тыйган нәрсәләрдән тыелу. Һәм Коръәни Кәримдә, һәм Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейһи ва сәлләмнең хәдисләрендә менә шушы бөтен булган төр гыйбадәтләрне Раббыбыз Аллаһ субхана ва тәгалә һәм аның илчесе аңлатып бирәләр. Безгә аны алып, укырга, өйрәнергә, белмәгән нәрсәләребезне сорарга гына кала. Һәм бу эшләрне һәрбер кеше булдыра ала. Аллаһ Субхана ва Тәгалә безгә Коръәни Кәримдә әйтә, мин сезгә сез күтәрә алмый торган нәрсәләрне әмер итмәдем ди. Аллаһ Субхана ва Тәгалә нәрсә әмер иткән икән, бөтен кеше шушыны эшли ала. Һәм кеше шушы нәрсәләрне үтәсә, Раббысына гыйбадәт кылса, хөрмәтле җәмәгать, Аллаһ Субхана вә Тәгалә аның дөньясын да, ахирәтен дә уң итәчәк. Миңа бер адым ясасагыз, мин сезгә ун адым ясармын, ди. Ягъни күпме без Аллаһ Тәгаләгә якын булабыз икән, Аллаһ Тәгалә дә безгә шуның кадәр якын була, һәм күпме без Аллаһтан ерагайсак, Аллаһ та бездән ерак була. Әгәр дә Аллаһ Тәгалә безгә якын була икән, бу иң зур нигъмәтнең берсе. Димәк, ул безнең догаларыбызга җавап бирәчәк, безгә ярдәм итәчәк, безгә булышачак, безгә һәм шушы дөньяны калдырып киткәч, әйе, җәннәтен дә насыйп итәчәк. Аллаһ Тәгаләдән ерак булсак, Алла сакласын. Безнең дөньябызда да уңышсызлык көтәчәк. Дөньябызның ләззәтен дә таба алмаячакбыз, рәхәтен дә белмәячәкбез һәм иң куркынычы ахирәттә җәһәннәм уты көтәчәк адәм баласын. Әгәр дә ул Раббысы Алла субхана ва тәгаләгә буйсынмыйча, аның кушканнарын үтәмичә, тыйганнарыннан тыелмыйча яши икән. Шуңа күрә һәрбер кеше, адәм баласы уйлансын, фикерләсен. Ни өчен ул килгән? Ни өчен яши? Һәм кайда ул китә? Нинди гамәл белән ул Раббысын каршылый? Нинди гамәл белән ул шушы дөньясын тәмамлый? Һәрбер кеше уйланырга һәм фикерләргә һәм әлбәттә инде җавапны әзер булган, Аллаһ Тәгалә әзерләп куйган сүзләреннән табырга һәм эзләргә тиеш. Инде Раббыбыз Аллаһ Субхану ва Тәгалә безләрне, барчаларыбызны да Аңа гыйбадәт кылучылардан кылып, аны берләүче, аны бер дип танучы хакыйкый мусульманнардан кылып, кылган изгелекләребезне кабул итеп, хата гөнаһларыбызны кичерсен һәм үзебезнең тормышыбызны аңа гыйбадәт кылуда алып барырга насыйп итсен, мияссәр кылсын. Акулу каули хаза ва астагфируллаһ ли ва лакум.

Бу, Аллаһ Тәгалә Коръәндә үз җавабын әйтә. Бу чөнки Аллаһ ул хак ди. Әй, Аллаһ ул хак. Ягъни ул бар, ул бер, ул хак. Һәм Аллаһ Субхану ва Тәгалә хак булгач, аның әйткән сүзләре дә хак. Димәк, кыямәт көне дә хак, җәннәт тә хак, Җәһәннәм дә хак һәм кыямәт көндә булган бөтен менә шушы мәхшәр, куркыныч та хак, болар бөтенесен дә дөресме? Телисеңме син аны, теләмисеңме? Ышанасыңмы син аңа, ышанмыйсыңмы? Бу хак. Ә инде башка нәрсәләр, башка иләһләр, әйе, алар хак түгел. Алар батил дип Аллаһ субханала тәгалә Коръәни Кәримдә әйтә. Башка нәрсәне Аллаһ өстен дәрәҗәсенә күтәрү ул дөрес түгел. Ул батил дип Аллаһ субханала тәгалә Коръәни Кәримдә әйтә.

Иң беренче әмер Аллаһ Тәгаләнең. Анда булса, әй кешеләр, моңа керә ир-атларда, хатын-кызларда. Дөньяда булган бөтен милләт тә шушы, шушы сүзләр астына керә, кешеләр сүзе астына керә. Кара тәнлеме ул, ак тәнлеме ул, сары тәнлеме, кызыл тәнлеме, ир-атмы ул, хатын-кызмы ул, зур дәрәҗәдәге кешеме ул, патшамы ул, яисә гади бер эшчеме, яисә хәтта колмы? Бөтенесе менә шу кеше сүзе астына керә. Һәм Аллаһ субхана ва тәгалә бөтен дөньяда булган кешеләргә мөрәҗәгать итеп, эндәшә, аларга әйтә, Әй кешеләр, гыйбадәт кылыгыз үзегезнең Раббыгыз Аллаһ Тәгаләгә, Раббыгызга. Нинди Аллаһ Тәгаләгә? Әлләзи халакакум, кайсы сезне бар итте? Вәлләзина мин кабликум, һәм сезгә кадәр булган кешеләрне кем бар итте? Менә шул Аллаһка гыйбадәт кылыгыз диде. Һәм шушы дөньяда Аллаһы Тәгаләгә ышанган кешедән сорасаң, сине кем бар итте дип, нинди генә милләт кешесе булмасын, нинди генә дин әһеленнән булмасын, ул әйтәчәк, кем дип? Аллаһ Тәгалә дип. Кем сине бар итте дисәң, ул әйтә, Аллаһ Тәгалә бар итте. Шуңа күрә бар тик бер Аллаһка гына гыйбадәт кылырга кирәк. Башка нәрсәләргә гыйбадәт кыласы түгел, бер Аллаһ Тәгаләгә гыйбадәт кылып, мусульман булып, Аңа гына табын, аңа гына буйсынып, аның кушканнары буенча яшәргә тиешбез. Ләаллакум тәттәкун тәхкыйк сез тәкъвалардан булырсыз дип Аллаһ Тәгалә әйтә. Вагбуд раббака хәтта ятиякәл якин. Һәм Аллаһ Тәгаләгә гыйбадәт кылу ул билгеле бер сәгатьләрдә, көннәрдә генә түгел. Үлем килгәнче без Раббыбызга буйсынырга тиешбез. Аллаһы Тәгаләгә гыйбадәт кыл, хәтта сиңа үлем килгәнчегә кадәр диде. Үлем килгәнчегә кадәр син Раббың Аллаһы Тәгаләгә гыйбадәт кылырга тиеш. Ияка нагъбуду ва ияка настагин дип намаз саен, рикагат саен без эндәшәбез Аллаһ Тәләгә. Аллаһ Тәләгә сөйләшәбез менә шу сүзләрне әйтеп, сиңа гына гыйбадәт кылабыз. Бар тик сиңа гына. Башка бер әйбергә дә гыйбадәт кылмыйбыз. Ва ияка настагин һәм бар тик синнән генә ярдәм сорыйбыз. Бу бит онык сүзләр. Уйланып карасак, без үзебезне бер Аллаһы Тәгаләгә генә гыйбадәт кылабыз икәнлегебез турында әйтәбез. Шуңа күрә инде Аллаһ Субхану ва Тәгалә безне нушы Раббыбыз Аллаһ Субхану ва Тәгалә безне бар иткән һәм безгә кадәр булган барча кешеләрне бар итүче бер Аллаһ Тәгаләгә генә гыйбадәт кылучылар җөмләсеннән булсын. Үзебезне дә, туганнарыбызны да, дөрес юлда булмаган барча кешеләрне дә Раббыбыз Аллаһ Субхану ва Тәгалә Хак юлдан, хак юлга күчеп, әйе, хак юлдан баручылардан кылсын. Инде Раббыбыз Аллаһ Субхану ва Тәгалә адашучы бәндәләргә туры юлны күрсәтсен. Туры юлда булучыларга Раббыбыз Аллаһ Субхану ва Тәгалә ныклык бирсен. Аллаһ Субхану ва Тәгалә авыру кардәшләребезгә шифа биреп, вафат булган кардәшләребезне Раббыбыз Аллаһ Субхану ва Тәгалә кичереп, урыннарын җәннәттә кылсын. Аллаһ Субхану ва Тәгалә авырлыкта, кайгыда, хәсрәттә Булучы барлык мөселман кардәшләребезгә ярдәм итеп, булышып, шушы авырлыкларыннан, шушы кайгы-хәсрәтләреннән чыгу юлын җиңеләйтсен Раббыбыз Алла Субхана вә Тәгалә үзе ярдәмнәрен бирсен. Алла Субхана вә Тәгалә барча мөселман илләренә дә тынычлык, тигезлек биреп, үзенең ярдәменнән ташламасын, ярдәменнән калдырмасын. Раббыбыз Алла Субхана вә Тәгалә Әҗәтләрдә, бурычларда булучыларның шушы әҗәтләреннән, бурычларыннан котылырга насыйп вә муяссар кылсын. Һәм Раббыбыз Аллаһ Субхана вә Тәгалә мәчетләргә, мәдрәсәләргә, фәкыйрьләргә, мескеннәргә, мохтаҗларга ярдәм итүчеләргә әҗер-савапларын насыйп итеп, байлыкларына бәрәкәт бирсен, гаиләләренә тигезлек бирсен. Шулай ук мәчетебезгә ярдәм итүчеләргә, садака бирүчеләргә Раббыбыз Аллаһ Субхана вә Тәгалә шушы кылган изгелекләрен кабуллардан әйләп, Нинди теләк белән бирә торган булсалар, нинди теләк белән ярдәм итә торган булсалар, теләкләренә ирештер Раббым һәм аларның шул тормышта булган, шушы тормышта да хәлләрен яхшы итеп, кылган изгелекләрен кабул итеп, хак юлдан баручылардан кыл. Һәм Аллаһ Субхана ва Тәгалә аларның вафат булган мөэминнәрдән киткән якыннарының туганнарына да ирештереп, каберләрен нурлы һәм киң кылып, урыннарын җәннәттә кылсын, урыннарын рәхәттә кылсын. Раббыбыз Аллаһ Субхана ва Тәгалә кабуллардан әйләсен.